Adamzat bu güne çenli bilimde, tehnologiýada, medisinada näçe açylyşlara şaýat boldy. Soňky ýigrimi-otuz ýylda öňküsine garanda has-da çalt ösüp barýar. Ýöne, dünýämizde şunuň ýaly bir ýer bar, olaryň bu zatlaryň birindenem habary ýok. Gazdan, elektrikden, uçarlardan, maşyndan, internetden, telefondan, Ýuri Gagarnyň kosmosa çykanyndan, Nil Armstrongyň Aýa aýak basanyndan, Belki bir ýylda üç ýüz altmyş bäş gün bolanyndan Hindistan ýaly ýurduň barlygyny we şo ýurda bagly bolanyny hem bilmeýärler, bütin dünýäden izola bolup ýaşaýan Sentinel adasy. Hindi okeanynyň demirgazygyndaky Bengal aýlagynda ýerleşen Sentinel adasy özüne mahsus gözelligi bilen görenleri haýran galdyrýar. Ýam-ýaşyl agaçlara bürenen bu adany ilki gören badyňyza owadanlygyna aldanyp, Wah, şo taýlara gidip, gezip bilsedim diýip arzuw etmäň. Sebäbi bu taýda ýaşaýan ýerli halk hiç myhmansöýer däl. Dünýädäki ýaşaýyşdan has uzakda bolan, hatda bu ýaşaýyşdan habary hem bolmadyk, ýer ýüzünde häli ýaşap ýören adamzat taýpasy bilen tanyşyň. Hindistanyň Adnaman adalaryna bagly bolan we bu ýerde ýaşaýan taýpa hakynda elimizde kän maglumat ýok. Ýöne, taryhçylara görä, ada halkynyň altmyş müň ýyllyk geçmişi bolandygyny aýdýarlar. Dünýäden düýbünden izolirlenen Sentinel taýpasy ýyllardan bäri adanyň ýaşaýyş durmuşyny syn etmek üçin daşardan gelen adamlara tarap ok-ýaýlary bilen nyşana aldylar. Sentinel taýpasyny geçmişdäki awjy taýpasyna meňzetsek hem ýalňyş bolmaz. Adanyň her tarapyny uzyn agaçlar gurşap alany üçin Sintinel taýpasynyň ilat sanyny takyk bilmek mümkin bolmasa-da, bilim adamlary tarapyndan elli-ýüz kişi arasynda diýip çak edilýär. Bir müň sekiz ýüz altmyş ýedinji ýylda hindi söwda gämisi adanyň kän ýakyndan geçeni üçin kenardaky gaýalara çarpýar. Gämidäki betbagtçylyk segsen alty ýolagçy we ýigrimi gämi işçisiniň kenarda galmasyna sebäp bolýar. Deňiz flotlary tarapyndan halas edilmek üçin garaşan gämi ýolagçylary Sentinel taýpa tarapyndan hüjüme sezewar bolýar we kömek gelýänçä ýaşamak üçin olara garşy göreşip başlaýarlar. Gämi we ýolagçylar halas edilýär we şeýdip şol wagtlar ilkinji gezek Sentinel adasynda ýaşaýyş bolany öwrenilýär. Birnäçe ýyl soň Sentinel taýpasy bilen aragatnaşyk gurmak üçin ýola çykan Britaniýa deňiz ofiseri Portman topary bilen Sentinel adasyna barýar. Ýöne, sentinelleriň öň ýaşap giden jaýlary we yzlaryndan başga hiç zat tapmaýarlar. Birki gün gözlegden soň, bir är aýal bilen dört çagany tapyp, ylmy tejribe üçin adadan alyp gaçýarlar. Emma, är-aýal derrew aradan çykýar we galan dört çagany bolsa sowgatlar bilen yzyna Sentinel adasyna äkitýärler. Bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýyllarda hindistanly antropologyň ýolbaşçylygynda ada birnäçe ekspedisiýa geçirilýär. Maksatlary ýene-de ýerli halkyň ýaşaýyş-durmuşyny öwrenmek we olar bilen aragatnaşyk gurmakdy. Emma synanyşyklardan hiç zat çykmady. Ada ýakynlaşan adamlara garşy ýabany şekilde hereket edip, kenara ýakynlaşmalaryna rugsat bermändirler. Bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda The Primrose atly bir başga ýük gämisi ýene adalaryň kenaryndaky gaýalara çarpýar we howanyň erbet tupaňly bolmasy sebäpli ýolagçylaryň deňiz floty tarapyndan halas edilmesi mümkin bolmaýar. Ýolagçylar dikuçar bilen halas edilýänçe ellerinde bolan balta we şuňa meňzeş zatlar bilen Sentinel taýpasyna garşy özlerini gorapdyrlar. The Primrose gämisi häli bu güne çenli adanyň kenarynda dur. Sentineller bilen ilkinji aragatnaşyk bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda guruldy. Gatnaşyk guruldy diýenim gidip saçak başynda ýanbaş ýatyp çaý içmediler. Bu gatnaşyk diňe olar üçin getirilen kokos, banan ýaly sowgatlary bermekden ybarat boldy. Sentinel taýpasy öňküler ýaly ýabany hereket etmän getirilen sowgatlary kabul etdiler. Wideoda bir adam beden dili arkaly sentineller bilen dostluk aragatnaşygyny gurmak we ýaragsyz bolanlaryny görkezmek üçin edýän hereketlerini görýäňiz. Bu saparlar birnäçe gezek dowam etse-de, sentineller bilen ýakyn aragatnaşyk gurmak başartmady. we hindi hökümeti tarapyndan ada halkynyň wiruslara garşy immuniteti bolmany üçin, ýagny gripp ýaly kesel biziň üçin ýönekeý bolsa-da, olary düýbünden ýok edip biler we şol sebäpden Sentinel adasyna syýahat etmek gadagan edildi. Iki müň dördünji ýyldaky elhenç sunamiden soň Hindistan döwleti sentinelleriň ýagdaýyny barlamak we olary halas etmek üçin ada dikuçar iberýär. Dikuçar ada ýakynlaşan mahaly Sentinel taýpa ok ýaýlary bilen atyp başlaýarlar we şeýdip ýerli ilatyň sunami hadysasyny öňünden bilip adanyň iň beýik depelerine çykyp halas bolany öwrenildi. Ýyllar geçse-de Sentinelleriň daşky dünýä garaýşy üýtgemändir, Ada syýahat gadaganlygyna garamazdan, iki müň altynjy ýylda ada ýakynlarynda bikanun şekilde balyk tutmak üçin gelen iki balykçy ýerli ilat tarapyndan öldürilýär. Öldürilen balykçylary almak üçin gelen dikuçary ýene-de ada ýakynlaşdyrman ok-ýaýlary bilen hüjüm edýärler. Şeýlelik bilen bagçylaň jesedi adada galýar. Adada iň soňky bolan waka ýene dykgatlary öz üstüne çekdi. Iki müň on sekizinji ýylda hristian dinini tanatmak maksady bilen ada bikanun giden amerikaly Jon Allen sintineller tarapyndan ada aýak basar-basmaz öldürilýär. Elbetde, beýlekiler ýaly Jonuň-da jesedini adadan almak başartmady. Aslynda, Sentinel taýpa meňzeş, modern medeniýeti kabul etmän, izola şekilde ýaşaýan birnäçe taýpalar bar. Ýöne olar bilen dostlukly aragatnaşyk gurmak bize başartdy. Sentineller bolsa günümize çenli modern ynsanlyga garşy özleriniň agressiw we ýabany häsiýetlerini goraýarlar. Sentinelleriň müň ýyllardyr izola şekilde ýaşamasy sizi gaty geň galdyryp biler. Emma olaryň bu şekilde başgalardan uzakda durmasy, daşardan gelenlere gapysyny ýapmasy size günümizi ýatladanokmy?